mana kamano jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo achiel kachiel agoyo go tramogi kaendi kendo amor kaka wuon ayudo ka juogi opotigo tramogi kaendi juogi mag okinja mong'ere gik ma giwacho ando gik ma giwacho rake to e, kaendi an okawo okinja ma kambo ni kod degi moko kaendi mag kolo chike mag luo kod kiti gi timbe gi kalore kod kaka piny dhi e ngima sani okinja ma kambo okinyi sani to degi gi kapok wachako mbaka ni lena kech pile ka pile kabiro kaendi kadwa mondo achak mbaka to nyaka iyal degi niwe iyal degi niwe ing'e ni sami lwar ka wuod komenya to in gimiwacho ne makoro nyisa ni juogi ma juogi dwaro nowacho ma Emomiyo ineno sama koro adhi e ludegi namba auchiel cha. Ehe. Adhi ele nikech awinjo kiwacho ni chopo ka be ineno ka leyo mor. Ero. Le ineno ka duma duma. Ayudo kaka wuono gi rwako awinjo moro mo- momorna. Le ineno komor mano koro le dwaro gin ema giwacho. Nogol chik apar matanyi kwa Ramogi ka wuothi ng'eni le kidh ga mtoka. Koro sama ineno kowuotho dum odumno. Ero. Idwa ni kwa Ramogi owuoth. To ing'eni joma sani kuoth ng'ato dak adaki pikipiki. Awinji. Idho mtoka nyakwa Ramogi kochung'. dende muoch na tap ngel dende muoch kata konindo ng'ato chiew ng'ato ywaka ywaka kata ka ugo mbaka tinyo koriere dende muoch tap
orwako ne gia eh butindi dende da ero irwake na gia go ke rogo gia to kichung ah kichung ani chung na ari to mi chung go nge leche no joncho ta jonyo manadi mani ngene gia namba dek makoro dwa wuok go kuma obetie kodhi kodhi nyikwara mogi ero chika par mag wuotho mm. dhano nyaka wuoth wuotho ne marie leche ramogi ne wacho mm. to gima nyikwa ramogi ajwang' nyaka ng'e ni dhano nyaka wuoth ka ok iwuotho mm. dak iyudi gi michamo awinji kata le mineno dum dum giwuotho ga eka gichiemo onge mabiro ne kama obete mabiro kuma obete kuonde mwadhi dware no ng'wech be nyalo ga wuokie mm. omiyo wuoth bende nyaka bed kod chike mataye Koro chike matanya kwa Ramogi ka wuoth e magi. Okinyi ayudi nikech chiemo ni keta ka wuoth ka lworo godin be ayudo ka godin be lach ok inyal tiek. Eh to kaka ni wuotho neno ka ka kidok koro onge giya. Ah, Yanena To chonge no be winje komuoch. ichiwo chia ti wuotho awuotha automatic. Kilworo god ni diriyo. In koro in i gari miluongo ni automatic. Awinji. Kichung' tidhi adhiya.
To kibet ga ni ni apike moting'i Ero. nyaka irwak giya kichung' ni ai mama yo. Iye koywak oywago nyaka min manyiso ni giya namba abich otamre donjo komulo min mano gi otamre dwa koro chik namba achiel nyakwara moga jwang' ero matayi kiwuotho E, sa asaya ma iwuok e odi nyaka iket lamo nikech gik moko duto te nitie e lwet nyasaye ng'e nitie jomoko ma bende kuth- kutha laktar kende mochuoyo e tok dala awinji to tiende noduogo kute kute ma koro onge konyo koro kata iwacho ni nowade gi mo moniang'ne awinji to odhi sulu nyaka ilam nyaka ilam nyakwara moga jwang' wuoth moro amora kiwuok nyaka ing'e nitie jomoko ma bende osewuoga ka kiwuok ga. makati ichung mane kitando kiny idwa chako wuoth yani mitero tiendi manyono piny taw to dog ikwang mana gi nyaka lam ikwong lam kech inyalo ga yawo dhoot to kiwuok gik moko onge jikon onge jikon nendo lam jogo lamo gotieno te koro chikra moga jwang' dwa ni sama ichung'no tilamo nikech ing'e ni nyasaye to kilamo to kata kosekwal To gigo duogo bed kaka ne gin. Kata inyalo kier e dier ode kama itur thak thak bende wach ni rumna kod kanyo bitere mana e osiptal ma kidongo iwuotho mana gi tielo adek. In- u- mi- Mano ber ber minyisogi ni ochung' to gore piny. Moko be nitie ma nindo ochung' achung'a. Ero. To wacho ni walawra to kaka odhi baf Eh. ok oduogo. Osiko kuro. Owacho ni ni to ng'a- wuon ng'ane ma koduogo nang'o marach kidhi tiyudo ni nogore piny kanyo onge. Modhi direct.
Ah, en osedhi. Stage mogik en mochari. Eh, mana kaka iwinjo ka jaote nosewach ni jaote tho ok geng'e en ok geng'e Ero. kwara moga jwang' wadwa lwar kodi chik nambari ma bende tayi kiwuotho mawacho ni nyaka ichan wuoth wuoth ok ibuogri abwoga ni ni para wach ma chano wuoth ni Ero. ni kwara mogi nyaka ng'e ochal kama Ero. ige nitie jomoko ma en kama obetie Aha. to obwograwa ni para adwa dhi kisumo Ero. teka kowuok Awinji. to chik ramoga jwang' igot ka to wacho ni kidwa dhi wuoth nyaka ichan wuoth nikech ing'e ni ramoga jwang' nong'eyo ni chon ng'en malaika ma noketi ni rito ng'ato mwaluongo ni juogini mm. en ok ong'e gima chuny ng'ato paro awinji en owinjo na weche miwacho mm. koro kowinjo kiwacho ni kawuono aol adwa yueye ka mm. kinye ka nawuog mm. to nyalo wuok koriere odhi polo odhi one nyasaye abiro duogo eh. wadhi ane nyasaye koduogo to oduogo kod plan bi e to koduogo eh.
to iyudo ka sama owuok ching'e ni indo koro oweyi nikech ong'e ni yueyo koro jogi miwinjo ni ka ng'ato owuok ni pap to nende apiko gweye ni ndiga ogoye piny mm -hmm. ni mtoka otuome mm -hmm. matiende ni owuo ka malaika ne chakia ok ogo ripot nyaka ogo ripot ni ng'ama en go hey. jodongo ko niya ok ogo ripot hey.
nyaka igoye ripot kata kido kata kobuogi eh? tikawe sim ing'e ni dhano mm. dhano ka dhano nigi sim ero e, ma ka idwa ka dwaro ng'ato jakomenya to eh? kawo sim ogocho jakomenya mm. malaika be nigi simbe ero Koro kidwa wuok ka- mobwogre to goye simu to an ng'ato ni wuod komenya abende aywe aywa ka to chunya moparo ni adhi e siaya eh to sama jakomenya owinjo Eh. to juogi ma jakomenya nikech ong'e juogi kaka mar okinja Ero. to wachore ni bwana bwana ai polo ng'acha adhi siaya to Eh. ringo duogo Ero. udhi kode koro nyak- chik dwaro ni nyaka ichan wuoth Ero. mondo ojuoki ong'e ni intie kik ibwog malaika ni nyalo wuok to eto odhi polo odhi wuoyo gi wuon- gi wuon- wuon wuon gik moko otero ripodi ni an ng'acha mer motama ma ka konyalo we mer ni Ng'acha ngudi ma pesa e kiton. ng'acha ngudi ma pesa e kiton nyithindo nindi kech nyaka piny ru to An- enda enda nigi pesa an ringruok chaka dwa ng'acha komer ni koth go nyaka piny ru an ok anyal beti koth lokwa kawe ng'at machielo odhi orite chaka ng'ato Ikaw. onyuol ng'ato chaka kaw ng'ano dogi polo koro nyakwara mogi Walwar kodgi chik namba adek ma betayi kiwuotho ma uwacho ni wuoth mabor Aha. nyaka wuoth ji ariyo. Mm. E, ka gimoro tim inyalo yudo joma konyi. Mm. E, sani ka ng'ato oneno ng'ama onindo piny Mm. tiwinjo na ka ji wacho ni mano madho gik joma sani ing'e ni ng'ato dhi- wuotho otha kende kidwaro ni iwuothe gi ng'ato nikech sani ing'e ni kata kiwuothe obineno ng'ato konindo e dendara Eh. tiwinjo ka joma kalo go penj niya to wadwa monindo kani ang'o machande iwinjo na kago wacho omadhre nadi en ong'e mna ni ng'acha omadhre nadi ko kunya kwara moga jwang' nyaka ng'e ni kit ramoga jwang' dwaro ni kidhi wuoth mabor tiwuotho kod nyawadu ng'e ni kata sani tuoche obiro nyaka moko miwinjo mag adundo ma wato wacho ni jachien ogo toke ero iwuothe gi nyawadu na joma dongo tiwinjo kowacho nyakwara miya nyakwara ni wadhi wuothgo gweng'u Inyalo wuotho awuotha jagweng'u nyalo kwayi buwachi ni to wuon ng'ane maneno konindo ni Ero. to ok omadh ga kong'o ni ang'o marach kode Mm. awaluor gi nyikwara mogi chik namba ang'wen mabe tayi kidhi wuoth mawacho ni nyaka inyis ji kama idhiye Mm. e ma ka gimoro otimi tiyudo kama i- i- i- ichakogo manyi Ero. e ing'e nitie jomoko ma kane owuok kaka iyude tek Awinji. joma sani ting'e ni ka ka ng'ato olal tikwongo kod ka polis Ero. tiwuothi polis machiegni tek ok oyude koro idhi mochari kok oyude mochari eh? mano koro kendo chuny ji duogo nyaka bed ni nitie koro nyakwara moga jwang' chik ramogi dwaro ni kiwuok tinyise ji kata kata ko kiluoro jothu dala un nyalo bayi gi tong' mofuwo milal oko nitie jomoko motang' ma kidhi kaka kunyalo bayi gi tong' mofuwo bi iwil gi turu to nyisie kata osiepni mangita gi del mhm. kata jaodi na anto kama inena wokni mm. osiepna moro luonga nakuru kibarua mm. e koro an nakuru ma kata ka ogo sim to ok oyudi uh -huh. tichako luye gi kam kisumo Ka... kidhi kericho bichop kucha biyudi kama ne dhi e, to dake gidhi naivasa nikech ong'e ni kiwacho ni dhi kucha mm. jogi badi wuoyo kod okong'e ni dhi kure idhi mm. naivasa yeah. to in tiyudi busia It, aba mano kore ma kore marach emomineno ka chik ramogi dwaro nyaka inyis ng'ato kama idhiye ero e, ok iriambo ma kata kiriambo ing'e nitie jomoko ma bende nitie jujuogi masande mm -hmm. koro nitie kaka odwa dhi mondo ogajre oko koro wuondo min ode nodhi kisumo neno waygi eh? to en kar odhi busia adhi busia nyaka inyisie ng'ato bende nadhi busia ma ka koro gi wacho muoch to ng'ato wacho na a ah, a ah, to nyo nyisa nodhi busi sani ng'ato wuok ma kata juoki bende kia juogi pi chik namba abich ma wacho ni nyaka imos jomiromogo uh -huh. ka en wuodh tielo mm. e dipo kiwinjo gima timre nyimi mokonyi Nikech sama iwuotho kiwuotho gi tiendi Ero. nadi ti nogoli ma kanya nogola ma koni to kumiaeno ber a koni ber nikech igeni sani to nyocha iwinjo kaka opanga wuotho Awinji. inyalo oa dhi to kar iyudo ka kumidhieno panga wuotho panga wuotho i dend ji marach Okinja kae koro juogi nyaka gonya gonya ji. Ye ilokri aloka ng'at ma nyalo mosa mosa nyalo mosa mosa kata na bungu moro mochung' kanyo. Ah, mano mano to chik mar otieno e otieno moyieni moso bungu odiochieng' ting'eni koro mani chal ng'ama wiye lokre otieno timo samusa kata obinju kolung're Ero. nafuani ka nyafuande tidhi adhiya Ero. awaluwar gi nyakwara mogi chik namba auchiel ma bende tayi kiwuotho mawacho ni kik ithor goyo mbaka mathoth gi ng'a mikia e piny ka ng'ato ka ng'ato niga gi jachiende masande awinji kaka mag kong'o nitie nitie chode nitie wanyo nitie kata mag ayany kata joma tomo ji ayanyo gin gi jochiende awinji Koro chik Ramogi Ajwang' dwaro ni kik ithor go mbaka. Ing'e ni kini mto gini chik Ramogi dwaro ni joma ni mtoka ong'e. Nitie jomoko ma kodonji mtoka to osena ng'iyo gi ng'ano sechego ma diwena ni ng'ano wadgi. Ero. Koro chik Ramogi kidwa ma nikech inyalo bet ng'at ma jakong'o to lweti ni nono. Tiyudo ng'ato be iye kanyo ma bende jakong'o to japesa. Koro ugo mbaka ugo mbaka ing'e ni juoki gin joma be jomath kong'o iketogi gana gi changa. ng'ani to wuoro kaka biya be ber Awinji. to wachonu gi kisumu Ero. it kisumu no to kidhiga tinyalo we- neno ka juogi duto mag jakong'o koduogo koni tho kong'o ti oromo korwa wan wabwa madhi e biya koro chikra moga jwang' ok dwa ni wuog ng'ama ikia kech kata kane en ng'ama jachode tiwuoyo kode go mbaka tibende idonje mbakego to juogi magi chikre. Kata magi kanyalo duogo kuomi, koro ibed ng'ama rach kabisa ma kata kuma iwuok idhiyeno, koro mama ineno kaka kata mana ng'ato kokawo ni koro tero. Iyudo ka koro duogo lal ma en imanye ga manyocha oyude mana ni en Migori en Homa Bay. Mano ng'ama nogo mbaka landa boyudo juogi mag ter moko. Okinja kiwacho i gari kasto chak idonje nyaka ei hotel kae mba ma ng'ato donjo adonja e hotel to ka gin e ji ariyo kama mito yawo mbaka. To dwa siaga siaga je ng'ani aduwa aduwa mang'idhi mong'idhi. To kara ng'ato nie bathe ka mong'e ng'ama owuoyo kuome en to ng'e ah kama owuoyo ni onge ng'ama ong'e ng'ano. Mago osekelo lweny momiyo ka chik namba auchiel wacho ni kik ithor goyo mbaka mathoth gi ng'ama ikia. E kati hotel kanyo kirado mbaka gi ng'ama ikia. Bi wach an kendo ng'en gine an kendi ng'en gweno ka aheroga. An obambe ma aheroga. To juok ng'acha ohero bambo wacho ni kawuono wayudo ng'ato. Koro ibet ng'at marach mogik emomiyo ineno kaka kata mana jok moa e liel. Ero. ka gigine tiwinjo ka ng'ato wacho ni "Ei, wan ka aya aya gi dhowa waya aya gi dhowa tiwinjo ka ng'ama ntiel be chako olo an ok adhiga liete ka ilagi to juogi mag chiemo man kuom ng'acha lwar kuom ng'ani ko ng'ani bet ng'ama rachi mogo moloyo ibedo gi tuo mani onge go walwar kodgi chik namba abiriyo ma wacho ni kik itho kwanyo gik moko miromogo sami wuotho ing'e nitie jomoko ma kowuok to wuok ga gi lwete nono to kodwaro duogo ta koting'o gunia mar oyudo gir chuo chupa moro ting' mae ber gi mafuta mae mar oyudo yien moko kanana onge yien manila ni pod lere nyalo seva e 20 bob moro ma supermarket cha jogi tiyo lalnwa e wach jweli nogo marufu jwala ni manila ni nyalo konya Eh, eh, owuoyo kende osekawo manilan Ero. to koginene to ni- ni ai, Gi- osiko sike gi nyalo konyo wuon ng'ane duol Eh, jaduong' no nyalo ol koro kowuok to iyudo kokwanyo gik moko Eh. inyalo kwanyo nyaka tora koro kit ramoga jwang' wacho kata kiwuotho bi neno mana bag moro ko- korenji tiende yath mo Kik iwa- i- idhi kanyo inyalo dhi kanyo ni "Eh, na mae bag maber wakawo kari ting'o mana liel kori nyire to go ingeno kige yawo ore to makoro ka bag ma to gen ko yawo tidhi ngato dhi neno gima yudo ye kanyo timaye imaye pek ma bag ni miyo dhi kode matek kochopo kucha ero ngen moko nitie ma dhogi wer wer winyo ero ai tiduogo nadi ni biura bia to yawo kanyo to na nyiri moko manyuol to wito nyithindo wito nyathi ye koro odhi odhi gi tora walwar gi nyakwara mogi chik namba boro ma bende tayi nyakwara moga jwang kiwuotho mm. mowacho ni kiromo gi jawuoth wadu koyudo masira nyaka mm. ikonye mm. e, chikni ing'eno mako mana joma wuotho gi tiendgi gi jondigni awinji jomtokni to chikni oyiene nikech inyalo chung' mi titing' mana thoni walwar gi nyikwara mogi chik namba ochiko mm. dhano ka koro juogi dwa noriembgi gi sorum ma wacho ni kikwanyo gir ng'ato kopenji kik itamri mm. eh, ing'e nitie jomoko ma kowuotho to kokwanyo gir ma kamoro kwanyo mana kata na kipande ma ng'ato i walet mm. to ng'ano duogo ni wuod ma kumiaeno kinene gimo machal walet ah, mm. wan ok aneno chik luok dwa man kara wale to in go mfuko e in go mfuki ka chik ramo ga jwang dwaro ni kikwanyo giri ng'ato tibiro kokiromo go to mm. mano hapi mm. to ka wuon go penjo imiye nikech iramo ga jwang wacho ni ero kamano mm. duong' molo waledno mm. ero kamano ma ng'ano goni duong' molo waledno awalwar gi nyakwara mogi chik namba apar ma koro juogi lung'o go weche gi got ramogi ni jogo mawuotho mohero wuoth ng'e nitie wuoth moko miwuotho gi tiendi mm. moko iwuotho gi ndiga moko be iwuotho gi apiko e moko be iwuotho gi gari awinjo ka jodongo kona ma to wuotho fuelu fuelu go eh, nyaluo eh, fuelu fuelu go eh, nyaluo moko be wacho nen guo dunga wabro dhi od ne abro dhi dunga mondo akaw guo dunga no wakele okele nyikwara mogo ne ongeye got ramo ongeye got ka anya kwara mogo walwar kodi chik namba 10 ma be tayi kiwuotho ma wacho ni kichopo kama idhiye mm. nyaka igol nyasaye erokamano mm. E, nitie joma bende owuok ga kodi mm-hmm. sami wuok no mm-hmm. to ok giduogo moko chwei mochari moko bende onindo oko kothe mogoyo awinji e, kuom mano sa sami wuok kata iwuok mana irangach ni rieri idwari onyulo nyakwara mogi mm. iduog ilos ni jaduong' kiduogo to nyaka igo nyasaye erokamano kuom wuotho kodi maber mm-hmm. kech nitie joma bowuok irangach koduogo tikolo tiendgi kudho ochwowe awinji Eh, ageno ni kwara mogi komako magi Ero. gibiro dhi maber mana kamano jawinjana mano kinja makambo e got ramogi kane okolo chik apar mataye wuoth nyaka ibi wuodhi luor kidhiye kendo nyaka inon kaka irito wuodhi kidhi kendo kiduogo nikech wuoth en gima sigande lach ahinya nyaka ing'e dwoko erokamano kapo ni wuotho maber michak iduogo nyinga tobi jakoba nyathi kimirwa